Fianakaviana maromaro no nanangana ny fikambanana Fitia Trano Mahazaka Rivodoza ao Manakara. Efa misy ny mitsangana, misy ihany koa ny mbola nametrahana vato fototra. Aretina mora mahafaty ny vehivavy, nefa mora sitranina ihany koa ny homamiady amin'ny nono. Ny fanafosan'ny fitsaboana no mbola mahabetsaka ny maty eto amintsika. Ny Jeneraly Lylison René de Rolland no filoha vaovao hitantana ny Federasiona Malagasy ny Kickboxing. Vita androany ny fifidianana. Santionam-baovao ho atolotr'i Avisoa Randriamampandry eto amin'ny Televiziona Malagasy ireo rehetra ireo. Miarahaba tompoko ary manasa anao hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany anatin'ny fanarenana ny takaitran'ny rivodoza ao Manakara. Tokantrano maromaro no nananganan'ny fikambanana Fitia trano mahazaka rivodoza ao Ampandrimborona, kaominina Tatao, misy ny efa tafatsangana, misy ihany koa ny vao napetraka ny vato fototra. Nahazo fitaovan-tokantrano sy sakafo ihany koa ireo traboina, raha ny tatitry Antsa Rakotomanana sy Zozima Zafimahery. Fondation an izy ity an, fondation mazaka rivodoza, nampiakarina kely ny voany an, mba raha ohatra ka tondra-drano ny tanàna zany an, dia mba tsy tafiditra rano ao anatiny, dia namafisina ihany koa ny sisiny an, mba hahazaka rivotra rehefa tonga ny rivodoza, rehefa tonga ny cyclone an, dia afaka asiana tady makany amin'ny tafo an, dia asiana gony na fasika miankina amin'ilay tady mba tsy hitsoaka zany ilay tafo rehefa tonga ny cyclone. Trano mahazaka arivo-doza roapolo, izay no natsangan'ny fikambanana Fitia tarihin-dRamatoa Mialy Rajoelina ao Andriatola rava trano tanteraka noho ny rivo-doza teo tamin'ny tanàna kely antsoina hoe Ampandriamborona kaominina Tatao eto Manakara. Misy ny trano lay, misy ny trano vita amin'ny parpaing. Miisa efatra amby dimampolo ny tokantrano eto fa ny sivy ambin'ny folo tamin'ireo tsy nanan-kialova intsony satria potika tanteraka ny tranony. Sady nomena trano izy ireo no mbola nahazo kojakoja ilaina ao tokantrano ihany koa miaraka amin'ny sakafo ampy andro maromaro, izay natelin-dramatoa Mialy Rajoelina isan-tokantrano mihitsy. Ry vahoaka eto Ampandriamborona, akoran'Andria. Mafy ny fahasahiranana niainanareo nandritry ny izay rivodoza be izay. Simba ny trano sy ny fananana. Potika ihany koa ny saha, ny tanimboly sy ny fiompiana rehetra ary indrindra voatery nitsahatra ny asa fivelomana. Koa amin'ny fo feno fitiavana no nanangananay ireto trano miisa roapolo ireto, namboarina mba hahazaka rivo-doza. Nitondra ihany koa izahay kidoro. vatsy ary jiro azavana ho anao, koa izay no zarainay sy atolotra ho anareo androany. Tittra anatin'izay fitsinjovana ny fahasalaman'ny fianakaviana izay dia nanatevin-daharana ny hetsika nataonay ihany koa ny masoivohon'i Suisse sy ny ONG Hades tamin'ny fanolorana ireto fatana mitsitsy ireto. Isaorantsika eram-po eran-tsaina izy ireo izay nanolotra tanana tamin'izao tetikasa mahafinaritra sy mahomby izao. Velombolo indray araka izany ireto traboina vonona hiatrika ny tohin'ny fiainana. Tena sambatra izahay manana an'ireto fagnampiana izay nomen'ny eo anay ireto. Tao ny tranonay da rava tanteraka izy zao da sy nidoboka tamin'ny tragno eky ay te da nipetraka tany amin'ny fiangonana tagny eky ay. Za oe za da nahazo fagnampiana tragno, nahazo fagnampiana rehetra rehetra eay de misaotra betsaka e. Tato gasy moa zany da efa ela zany oe panzone andranomasy, raha tamin'ny niven'ny cyclone iny zay da tena sahirana mihitsy satria maventy ny ranomasy, tsy hita mihitsy zany ny firimbezana, de eto zany da mifampibokobokotry amin'io eto zahay amin'ny firimbezana zay, de efa mba mety mety zany ny fiainanay amin'ity, sady mba firy andro izy eo ngamba vonona aminay koa ngamba, sady mba oe herinandro ngamba izy eo sa da. Mba ampy mba ilimbelimbezainay mpandrapahodikodina an'izay. Tena rava tanteraka ny tragnonay, tsisy na ny hanina hohanina aza tena tsisy ndray raiga, na ny toerana hidiboana tena tsisy dia io izintinareo rava io. Soa anefa mba nisy fikambanana fitia mba nanao hoe nagnampy anay tamin'ny resaka tragno. Dia io izy telo iray migorodona io. Tena faly be ahay aloha e Vovons ka. Zahay mianaka eto, sy indrindra ireo namana eto. Tena faly tanteraka zahay. Anisan'ireo hisitraka fitsaboana maimaim-poana ihany koa izy ireo mandritry ny fandalovan'ny Clinique Mobile eto Manakara.